gyzykly söhbetdeşlik, hemmesi we ondan hem köpüsi az wagtdan ýekşenbe sowgadynda!
Her hepdäniň reňkli täzeliklerini özünde jemleýän ýekşenbe sowgadynyň adyndan ähliňize salam! Ýaýlymyň başynda sungat älemindäki täzelikler bilen gysgaça tanyş bolalyň!
Soňra dälemi? Ýene reňkli hepdäni yzda galdyrdy. Geçen hepde Soňra däleminde näme täzelikler bolduka? Reňkli hepdäň başyny Azat Dönmezow bilen başlaýas. Azat Dönmezow We Kerimden sen ýaly aýdym-aý. Sebäbi Biribar aýyrmaz bizi ýazgytda Seni gujaklajak ýatsaman ölüm ýassykda Aýdaý özüň. Sen owadanja gül ýaly Şeýle süýji bal ýaly Görmedim-le sen ýaly, sen ýaly. Indiki täzelik

Begler öý kölegim aýdymyny şeýle şekile geçiripdir. Meň öý kölegim, meň öý kölegim, Näçe öý köleseňem seni söýerin. Meň öý kölegim, meň öý kölegim, Näçe öý köleseňem seni söýerin. Indiki täzelik Myrat Nurmyradowdan Sen ýaly ýok aýdym.

Gyzykly soraglar we sahnarkalary bilen dowam etýäs.
Geçen günlerimizde Miwe Gummanowanyň täze klipiniň backstage'ine myhman bolduk we gyzykly pursatlary şekile geçirdik. Klipden soňra Miwe Gummanowa bilen biraz gyzykly söhbetdeşlik gurnadyk we şeýle sowallary berdik, Bu günler näme täzelik edýäňiz? Düwünler täzelik käýin edýär diýindi. Şu adam klipde. Ýene bir o owadan aýdym bilen Şahyt Sopyp bilen klip edip başladyk. Bir bölejegini aýdym nokatkomda. Ýakynda Azimdan täzelige garaşmalymy? Hawa, oňam sýomkasy basym nesip bolsa. Gowy adam bolmak üçin siziň pikiriňizçe nähili bolmaly? Gowy adam bolmak üçin meň pikirimçe ýalan sözlemesin. Onam namysly bolsun. Iň halaýan nakylyňyz. Özüm düzdüm diýeýin. Özümem düzemokda birden bir mende bir situasiýa boldy. Şonda gaharyma birden şo öz içimden geldi. Şony diýip goýberdim. Näme görip bolma, garyp bolarsyň. Işiňiziň iň kyn ýeri. Haýsy işimiň meselem men bir iş ýöredemok. Aýdym sazda iň kyn ýerimi? Iň kyn ýeri sýomka, şoňa geýinmeli, gitmeli, gije daňa çenlem işlenýär-ä şo. Bu aýdym we klip barada nämeler aýdyp bilersiňiz? Bul aýdymda bar-a şu, klibi akyşyna goýberdik. Özi nähili boljagyny men özümem bilemok. Soňunda Şatlyk Sopy filýändir, belki ýöne olam intäk maňa aýdanok-da ol. Aýdymyň sözi-sazy özümiňki, aranžirowkasyny Nobat Ödenýazow etdi.

Klipden soňra Amon Music bilen söhbetdeşlikde şeýle sowallary berdik, Bu günler näme täzelik edýäňiz? Aý bu günler ýatman işleýäs täzelikleriň üstünde diýýän. Täze klipler, täze aýdymlar işleýäs. Bir zady ýitireňizde gözleýäňizmi ýa täzesini alýaňyz? E gözleýän, Tapmasam täzesini alýaryn. Iň gorkýan zadyňyz näme? Iň gorkýan zadym bary, ýekelik. Iň gowy görýän ýa-da köp ulanýan stikeriňiz? Mende-de näil diýsemkam. Aý hemmesinem ulanýan ýöne köplenç näme şuny ulanýasda pastaýan. Sizi stresli düşürýän zat näme? Boş ýatsam strese girýän. Ertirlikde nämäni iýmäni gowy görýäňiz? Irden bary hiç zat iýemok diňe kofe. Şer, onam näme irden ýamyna möýlän dört tä biziň diýip. Bu aýdym we klip barada nämeler aýdyp bilersiňiz? Bu klip barada bul aýdym bara nesip edenden gowy aýdym ýazdyk we diňleýjiler diýip boldy diňläp baha berer diýip umyt edýän gowy aýdym diýip. Indi galanynam näme? Sazyny Merdan ýazdy, a sözüni Rejep Ekäýew. Klibinem nesip bolanda Arturjan bilen işleýäs.

Geçen günlerimizde BK Media Show-yň Bulam-bujar aýdymynyň backstejine myhman bolduk we gyzykly pursatlary şekile geçirdik. Klipden soňra BK Media Show bilen biraz söhbetdeşlik gurnadyk we şeýle sowallary berdik. Günlük tertiňiz barada aýdyp beräýseňiz? Biziň günlük tertibimiz gaty gyzykly günde iki ýa-da üç sagat ýatýandyr. Gündiz çaý restoranda, agşam studiýada. Döredijilik işem özüňiz gowy bilýäňiz. Toýam ýatdan çykarmy? Sen dur. Toýda-da bol ýa-da. Studiýada kämahal aýdymlar çalt dörýär, kämahal gijräk dörýär BKMŞO komandasyndan. Irden iki sagat, üç sagat uky, soň ýene durmuşa dowam. Ýagny biz herekede dowam diýer-ä, çyn şol. Siziň pikiriňizçe ýyldyz bolmagyň näçe göterimi zähmet, näçe göterimi nesibe? Ýyldyz bolmak, aslynda ine Süleýman Esbiter bilen hem şu barada kän gürleşýäs. Men-ä nesibe diýen. Ilki ähli eliňden gelen ähli zatlary sen etmeli ýyldyz bolmak üçin, zähmet çekmeli. Iň gowy aýdymy iň gowy ýagdaýda aýtmaly. Aýdym aýtmak üçin ukyp gerek, gowy aýtmak üçin zehin gerek. Ilki sen iň gowy klibi düşmeli, iň gowy aýdymy aýtmaly, iň gowy eşigi geýmeli, iň gowy reklamanam etmeli. Şu işiň elli göterimi, elli göterimem nesibe. Oňa ýyldyzyňa halk karar berýär.
Gollaýan nesibe. Sebäbi aýdymlar her hili görnüşde ýazylýar. Ondan kliplerem her hili. Meselem. Şol aýdy ýazylan aýdym klibe bir ylham berip bilýär, berilmeýär. Onda hemme zat jüpüne düşýär-ä. Şonda nesibe menem nesibede galýan. A hemme zadyň jüpüne düşenini bilip bolýamy? Ony ine wagtyň geçmegi bilen biz gazanan tejribämiz bar. Belli bir tejribe boýunça, doly bilip bolanok ýöne tejribe boýunça çak edip bolýar. Çak edip durun galan zady nesibä bagly adamlaň halkyň sizi kabul edişine bagly. Niresi üç söz bilen aýdyp bilersiňizmi? Ýalta ýalta ýalta. Wariant ýok başlyk. Dizedi.
Hormat goýan agam. Hormat goýan agam üç üç.
Bu aýdym we klip barada nämeler aýdyp bilersiňiz? Döredijilik adamy durmuşy ýagdaýlara garaýşy başga, wakalara garaýşy başga. Sähel zat ylham berip bilýär. Ony ine döredijilik bilen meşgullanýan dostlarymyz bar bolsa bilýändir. Şul aýdymda-da biri gürrüň beren bir wakasy bardy. Onuň şo gürrüň beren ýerinden studiýa gelýänçäm şo ssenarini kellede kän-kän gezek men aýladym. Ine şeý diýse nähili bolardy, beý diýse nähili bolardy diýip. Şonda şuň aýdyp berýän zatlaryndan şuň kellesiniň bulam-bujardygyna düşündim. Elbetde, her aýdymyň bir hekaýasy bar. Ylham şeýleräk gelip oturdyk. Bakamedia şowdaky oglanlar bilen ýazdyk. Bakamedia şowy köp adam ýalňyş tanaýar. Bakamedia şow bir adam däl. Bakamedia şow topar. Soňky sorag.
Bakamedia şow diýeniňde käbirleriniň gözügne klip hem gelýär. A siz öň klip hem düşürýärdiňizmi? Ýok, klip däl. Bakamedia şow aslynda prodýuserler topary, prodýuserler komandasy. Ine ilki aýdym ýazylýar. Soň aýdym ýazyp otyrkaň elbetde şoňa gabat gelýän bir kino kelläňde janlanýar-da. Şu aýdymy aýtjak aýdymça şony gürrüň berýäs. Hatda klibi düşürjek režissýoram çagyryp gürrüňdeşlik geçýäs. Belki şoň üçin klibem düşürýär diýip pikir edýändirler. Biz hemmämiz içli-içine-de.
Ýaýlymymyzyň bu gezekki sany hem şundan ybarat. Ýekşenbe günüňiz biziň bilen gyzykly geçendir diýip umyt etýäs. Indiki hepdäniň dynç gününe çenli görüşýänçäk hoş sag boluň.